Ҫак историллӗ документ вӑл чӑваш халӑхӗ чӑннипех те наци пулса пиҫсе ҫитнине, вӑл чӑна хапха вӑйпиттеленсе хӑйне хӑйсенче правил субъекчӗ таран уҫсе ҫитме ӑнтӑлнине пӗлтерсе. Вӑл вӑхӑтри саккунсемпе юрӑхлӑн суйланнӑ патшалӑх влаҫӗн чи аслӑ органӗ йышӑнса хӑварнӑ ҫак историллӗ документ вӑл Чӑваш Ен патшалӑхлӑхне ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗрте аталантармалли никӗсне тӗплентерсе хывса хӑварчӗ. Ҫак деклараципе килӗшӳллӗн пирӗн чӑваш патшалӑх политика системи революцире ылмашӑнма пултарчӗ, вӑл документ унччен республикӑмӑрта хуҫаланнӑ тоталитаризм саманине аркатмалли хӑватлӑ хатӗр пулса тӑрса, хватер пулса тӑчӗ. Вӑл вӑхӑтра чӑваш халӑхӗ хӑйӗн историллӗ миссине туйса илме пултарайрӗ. Хамӑр тӑван патшалӑха чӑннипех те хамӑрлантарассишӗн кар тӑрайрӗ. Декларацине вара каярахра йышӑнса хӑварнӑ Чӑваш Республики Конституцийӗ тата ытти законсем те ҫавна яр уҫҫӑн ҫирӗплетеҫҫӗ тӑрах. Демократиллӗ, ирӗклӗн те уҫҫӑн майпа суйлава хутшӑнса чӑннипех те чӑвашлӑхшӑн тӑрӑшакансем Хапӑрӑн тӑван патшалӑха ертсе пыракан чи аслӑ органӗ те суйланса тытса пырасси патнех ҫитме ун чухне. Раҫҫейри мӗн пур пек наци территори тытӑмӗсем хушшинче пирӗн республикӑмӑрта пурӑнакансем анчах ирӗклӗ, демократиллӗ, уҫҫӑн ирттернӗ суйлава хутшӑнса Чӑваш аталану парти тӑратнӑ кандидатурӑпа, вӑл палӑртнӑ программӑпа килӗшсе Ӑна суйлава хутшӑнакансен списокне кӗртнӗ суйлавҫӑсен хӗр-ултӑ проценчӗ ен ытларахса хӑйсен сассине пачӗҫ. Ҫавӑн пек пысӑк ҫитӗнӳрен Чӑваш автономи парти тытса паракан ҫитӗнӳрен Чӑваш автономи тытса паракан идеологине шанманнисен, килӗштерменнисен е уҫҫӑнах ӑна хирӗҫ тӑраканнисен сехрисем питех те хӑпарнӑччӗ вара вӑл вӑхӑтра. Тӑван патшалӑх никӗсне хамӑра юрӑ хулӑ пек йӗркелес тӗлӗшӗпе тата пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫсем те тума пултартӑмӑр ун чух. Тӑван чӗлхе статусне ҫӗклесси, республикӑн ҫӗнӗ конституцине хатӗрлесе йышӑнса хӑварасси тата ытти япаласем те чӑваш аталанӑвӗн партийӗ витӗмӗсӗр пулса пыман. Анчах та пӗр япалана уҫҫӑнах каламалла пирӗн паян. вӑл вӑхӑтра идеологи программа шайӗпе палӑртнине пурнӑҫламалӑх реализацилеме кадрсем пулман пирӗн вӑл вӑхӑтра. Ну, ку, паллах, вӑл урӑх калаҫу. Пӗтӗмлетсе ҫакна каламалла пулӗ. Чӑваш аталанӑвӗн партии хӑй вӑхӑчӗшӗн питех те юрӑхлӑ. Саманар иртнипе ҫуралнӑ, халӑхӑн нацин историллӗ миссине чунӗпе ӑнланса илсе, ӑна ӑша хывса, чӑваша наци пек тем ҫак карточкӑлентерме, халӑха халӑх пек туйтарма, ӑна хӑйӗн шалти вӑйне потенциальне ӗнентерме те шантарма пултаракан историллӗ феномен пулӗҫ. Кунсӑр пуҫсӑр тата вӑл парти хӑйӗн ӗҫне яланах цивилизациллӗ, европӑлла, толерантлӑ, республикӑра тӗпленсе пыракан чӑваш мар халӑхсене кӳрентермесӗр йӗркелесе тытса пынӑ. Авален мар ӗнтӗ чӑвашлӑхшӑн ҫунакансем чӑваш аталанни парти йӗркеленнӗ ӗҫлесе тапаланнӑ вӑхӑт пирки паян кун та тунсӑхласа та ӑмсанса аса илеҫҫӗ. Апла-тӑк Пирӗн кӗрешӗвӗмӗр сая кайман, тес килет ман. Ҫавӑнпа та, тӑвансем, тепӗр хут пуҫӑм арсене тайса тав тӑвар ҫавӑншӑн чӑваш аталанӑвӗн партине йӗркелекенсене, ӑна тытса пыракансене. Кунта ларакансенчен нумайӑшӗ ҫак ҫӗнӗ саманаран Чӑваш патшалӑхне йӗркелесе майлаштарас ӗҫе хӑйне май пултарайнӑ таран хутшӑннӑ. Кунсӑртан пуҫтарса та пирӗн хамӑрӑн ӳлӗм пулас патшалӑх системине йӗркелесе хывса хӑвараканнисем те вӗсем икерех. Ҫавӑнпа та пирӗн хамӑра тӑван истори процесне тӑвакансем пек туйма пӗлмелле. Урӑххисем мар, икӗтех тӑватпӑр хамӑр историне. Паллӑ ӗнтӗ, кирек мӗнле наци патшалӑхӗ те вӑл хӑйне йӗркелекен халӑха упрама, аталантарма туса хунӑ политика инструменчӗ пулса тӑрать. Тӗнче Аталанӑвӗ вӑл. Аталанӑвӗ ку таранччен ӗнтӗ нацине аталантармалли тата урӑхларах эффективлӑ та универсаллӑн хатӗр шутласа кӑларайман-ха халь. Анчах та тӑван, паян пирӗн Чӑваш Республики текен патшалӑх чӑннахах та чӑваш нацине упратма хӳтӗлекен, аталантакан хатӗр пулса тӑрать-и-ха? Тем каласан та паян патшалӑхӑмӑрта чӑваш чӑваш пек саркаланса пурӑнать теме май ҫук. Мӗншӗн тесен эпир хамӑр республикӑмӑрта тӑван чӗлхемӗрпе вӗренсе кӳлленме те йӗркеллӗҫе вырнаҫса хамӑра ирӗклӗн тулли правӑллӑн туйма та пултараймастпӑр-ха. Апла эпир хамӑр патшалӑхрах чӑваш пек дискриминациленетпӗр. Парадоксла пулсан та, тӗлӗнмелле япала вӗт вӑл. Чӑваш пулма чӑннипех те герой-паттӑр пулмалла иккен паян. Раҫҫейре мар, хамӑрӑн тӑван республикӑрах, воспитан чӑваш тӑван Чӑваш Республикинчех. Хальлӗхе пирӗн хамӑр республикӑмӑрта хамӑрӑн правасен пуррине аса илтерсе вӗсене пайӑррӑн, кашни ҫын хӑйне уйрӑммӑн хӳтӗлесе, йӑлаланса та, мӗскӗнленсе ҫитӗнме лекет. Ҫав вӑхӑтрах пире чӑваш пек пӗр юратманнисем, тен курайманнисем те, хӑйсем пач тӗрӗс мар шатлансан та вӗсемех тӗрӗс пек туйӑнаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах эпир хамӑрӑн позицине тӗнче правипе, Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗпе аргументласан та тӗрӗслентерейместпӗр. Мӗн ҫапла пулса пырать-ха вӑл? Паллах, ун пирки чи малтанах Раҫҫей текен патшалӑх каллех хӑйне хӑй нимӑнланмасӑр уҫҫӑнах вырӑс халӑхӗпе анчах идентификацилеме пуҫланипе ҫыхӑннӑ. Вӑл вырӑс халӑх прависене Раҫҫей патшалӑхӑн административлӑ территорийӗнче кӑна мар, ытти патшалӑх территорийӗсенче те вӗсен суицидне пӑссан та хӳтӗлет. Ҫав вӑхӑтрах Раҫҫей политикӗсем, ытти тӗпленсе пурӑнакан халӑхсен прависене Раҫҫей Федерацийӗн территорийӗнче наци прависемпе кӳпелмеҫҫӗ. Мӗн эпир чӑвашсем, тутарсем, ҫармӑссем тата ытти халӑхсем Раҫҫей Федерацийӗн гражданӗсем мар-и? Эпир Раҫҫее хамӑрӑн ирӗкпе тулли праваллӑ халӑх пек кӗмен-ши вара? Кунсӑр пуҫне эпир ӗмӗрсем хушши Раҫҫее хамӑр выҫса вилсен те хуланайта хырҫӑ парса налук тӳлесе тӑман-и? Мӗн чухлӗ вӑй питти ҫамрӑк чӑваш арҫынӗ Раҫҫейӗн империйӗн, унтан Совет Союзӗн, халӗ та Раҫҫей Федерацийӗн тӗрлӗ вӑрҫинче те асапланса, аманса, служсӑрланса вилнӗччӗ пӗтмен-ши вара? Ҫапла пулсан кама, мӗне пулап ӳсни пулать, пулса тухать вара ҫавӑн пек тӗнче нушине пирӗн халӑх? Сире пӗр тӗслӗх, сейчас, for example, пӗр тӗслӗх каласа парать. Кӑҫал ял пар уйӑхӗнче Уфа хулинче Раҫҫей Президенчӗ Федераци Пухӑвӗн икӗ палатипе тӗл пулнӑ чухне федеративлӑ патшалӑхӑн политики элити мӗн калаҫни итлекесӗр. Чӑвашла ун пек усал япалана калама хӑю ҫитермен пирки вырӑсла цитата татӑп.

Кун пек калаҫиччен малтан ҫак политиксен мӗншӗн Раҫҫей Федерацийӗн Конституцине уҫса пӑхмалла мар? Унта РСФСРӗн Раҫҫей Федерацийӗнче пур нацисем те пӗр тан, пӗр пек праволлӑ тесе ҫырса хунӑ вӗт-ха. Пире пӗтнӗ, хӑйӗн историне маннӑ, хӑйне хисеплемесӗр хӗсеклеме пӑрахнӑ халӑх вырӑнне хума тытӑнмар. Килӗшмест пӗрре-пӗр ҫакӑнта. Тата тепӗр тискер япала. Пирӗн уман асаттесем йӗркеленӗ. Асаттесем, аттесем иккӗмӗш тӗнче вӑрҫинче пиншерӗн те пиншерӗн асапланса вилсе пӗтнӗ фашистсенчен хӳтӗлесе хӑварнӑ чӑваш патшалӑхне паян нимӗҫ фашисчӗсем мар, Раҫҫей влаҫӗн чи аслӑ политика статусне, структурине ертсе паракан жирновкисем пӗтереҫҫӗ. Юриех Раҫҫейри халӑхсене хирӗҫтерсе ҫапӑҫтарса ярас тӗлӗшпе тӑваҫҫӗ пек туйӑнать мана. Фашистсем тӑвайманнине Жириновский Миккисем тӑвасшӑн. Тискер. Ҫавӑнпа та Жириновский Пеккисене, Жириновскисене пирӗн Чӑваш Республикинче персона нон грата тесе йышӑнмалла. Тӗрӗс. Пирӗн хамӑра цивилизациллӗ халӑх тесе йышӑнтаракансен пӗрле кар тӑрса Россие, Россие жириновскилентерме памалла мар. Апла пулсан унта пирӗн хамӑра хӳтӗлемелле анчах та мар, пирӗн чӑвашсем пек тутарсен ытти халӑхсен тӗпленсе Раҫҫейре тӗпленсе вырӑнланӑ халӑхсен пирӗн хамӑра хӳтӗлемелле те мар, Раҫҫее хӑйе те пӳтсӗрлӗхсенчен хӑтармалла. Ҫавӑнпа та ҫак Чӑваш аталанӑвӗн партине йӗркелекенсем пуҫарнипе йышӑнса хӑварнӑ патшалӑх суйӑвӗнче ҫиччӗшен калакан декларацине палӑртнӑ. Пирӗн правасене Раҫҫей политикӗсем пирӗн халӑхран ыйтмасӑрах пӑснинчен тӗлӗнмелле те мар. Хамӑр халӑха упрас, ӑна аталантарас тӗллеве йышӑннӑ ҫак историллӗ документа ни вырӑнне хумасӑр пирӗн халӑх суверенлӑ прависен хӗсе-хӗсе паян пире хамӑрӑн президентӑмӑра халӑхпа уҫҫӑн суйлаттарасшӑн та мар. Мускавра ларакансем пирӗн халӑхран ӑслӑрах. Вӗсем пирӗн халӑха мӗнле пуҫлӑх килне халӑхран хӑйӗнчен лайӑхрах пӗлес пулмалла ӗнтӗ. Центр пирӗн халӑха ӑна тулли праваллӑ наци вырӑнне хумасӑр пирӗн пурнӑҫӑн нумай енӗсене хӑй регламентацилес тата тӗрӗсрех каласан пире чӑвашмарлантарас политика тытса пырать ман шутпа. Ун пек ан пултӑр тесен чӑваш наци юхӑмӗн ҫирӗм пӗрремӗшти тӗп тӗллевӗсен пӗри вӑл хамӑрӑн патшалӑх упрасси, Ӑна аталантарасси студентет прависене ӳстересси пулса тӑрать. Ҫавӑн пек пулма пирӗн хамӑрӑн та эпир пӗр халӑх, пӗр наци пек тӗнче прави субъекчӗ иккенне яланах асра тытса тӑмалла та хамӑрӑн чӑвашлӑх ӗҫне тунӑ чух ҫав шайран анмалла мар. Ку та вӑл паян наци ӳкӗмӗн тӗп тӗллевӗсенчен пӗри. Темиҫе сӑмах чӑваш наци интеллигенцийӗ пирки. Наци общество аталанӑвӗ, хастарланӑвӗ мӗнлерех пулса пырасси вӑл чи малтан кун интеллигенци текен элитнинчен килет. Теме пула пӳлӗх Турӑ ун пеккисене сахал ҫуратса ярса вӗсене питӗ пысӑк яваплантарать. Ун пеккисен ӑшчикки халӑх общество нушипе, проблемисемпе тулса ларса, вӗсемшӗн хыпса, шухӑшласа пуҫаҫҫӗ-мӗрсе тулмалла. Ҫавӑн пеккисем-тӗр халӑх чӑннипех те наци аталаннӑ общество пулса ӳссе ҫитеймест. Шутласа пӑвӑр-ха, мӗнлерех хать пирӗн халӑхӑн ҫак си? Чӑвашшӑн вӗреннисенчен, пӗлӳленнисенчен питӗ нумайӑшӗ мана коммунистсен водителӗ каласан рабочий класспа колхозлӑх решительсен хушшинчи прослойка текенни пек анчах туйӑнать. Мӗншӗнсем дипломланнисем профессорланнисем хӑйсен дипломланнипе те, профессорланнипе те кӗреҫе е молодух пек паян кун пурӑнмалӑх апат ҫисе ӗҫлемелли хатӗр вырӑнне хурса анчах усӑ курас пулсан, каҫар та вӗсем интеллигенци пулса ҫисе ҫемье ярать. Паянхи пек форумсем ирттерсе пӗр-пӗрне пӗр-пӗринпе хутшӑнни тен чӑваш халӑх интеллигенцине йышлантарӗ. Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче обществӑра коммунистсен идеологи хуҫалӑхӗ пулсан, вӑл влаҫа кансан, вӑл та унпа пӗрлех тӗпленчӗ, ҫав идеологи. Демократи, рынок системи, харпӑрлӑхпа ҫыхӑннӑ улшӑнусем вӗсем идеологи мар. Коммунизм идеологийӗ ҫирӗм ҫул хушшинче пирӗн хамӑрӑн халӑх наци идеологипе ылмашӑнмаллаччӗ. Ҫавӑнпа та ман шутпа чӑваш наци интеллигенцийӗн тӗп функцийӗ вӑл пирӗн халӑха мӑн тӗллевлентермелле. Мӑн тӗллевлентермелле. Анчах та эпир тӑваймарӑмӑр халӗ ҫакна. Минӗсен интеллигенци хӑй те мӑн тӗллевлӗхпе авӑрланаймарӗ. пысӑк идейӑпа авӑрланмалӑх вӑй тупаймарӗ. Ҫакӑ пирӗн наци интеллигенцийӗн тӗп ҫылӑхӗ пек туйӑнать мана. Тата тепӗр япала. Хӑйне хӑй ирӗклӗ тесе шутлакан е чӑнахах та ирӗклӗ ҫын анчах чӑваш пулма пултарать. Тоталитаризмра пусмӑрта сӳнет вӗретӗр. Апла-тӑк чӑваш наци интеллигенцийӗн хӑйӗн ирӗкленме вӗренсе ҫитсе чӑваш халӑхне те ирӗклентерсе ҫӗкленнӗ. Ҫавӑнпа та ман шутпа наци интеллигенцийӗн халӑх юрӑмӑн тепӗр тӗп тӗллевӗ хамӑр халӑха та, уйрӑм чӑваша

Урӑх чӗлхеленни вӑл, урӑх чӗлхеленни вӑл урӑх халӑхлан, урӑх чӗлхеленни урӑх халӑхлан тӑрать. Кулак сивӑма. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ пӗр халӑх теприне тапӑнса ярса илсен ӑна хӑйӗн тӑван чӗлхинчен пистерес, хӑй ӗненекен тура ӗнентерме Вӑл хӑй тытса тӑракан йӑла-йӗркене тытса пыма тытса пыртарма тӑрӑшать. Вара хӑйӗн тӑван чӗлхинчен, тӗнӗнчен писекен халӑх вӑл хӑйӗнне хӑй, хӑйӗнчен хӑй писет, хӑйӗншӗн хӑй ютланать те урӑх чӗлхеленсе урӑх халӑх ларать. Вара ун пек халӑх хӑйӗн малтанхи пурнӑҫ йӗркипе мар, урӑх халӑх пурнӑҫ йӗркине куҫса ӑна хӑйӗн тӑван пурнӑҫ йӗркипе туйса пырӑнма тытӑнать. Чӗлхепе пӗрле чун мӗн пур пек ӑш чикӗ улмашӑнать. Мӗншӗн тесен чӗлхе вӑл сас е саспалли анчах мар вӗт. Ҫавна пӗлсе те ӗнтӗ пирӗн асаттесем, асаттесем, аттесем хӑйсене факторлантарас та, гросс-факторлантарас текеннисене йытӑ та урӑхланта, урӑхлалла ятпа чӗнтерес текеннисене хирӗҫ тӑрса, иртнӗ вӑрҫӑсенче вуншар та вуншар

Чи малтан ҫавӑнтан пуҫланать те вара урӑх хӑлаха парӑнасси, урӑх хӑлаха уҫасси, хӑлӑхӑн улшӑнасси. Маттӑр халӑх юта куҫмасть, вӑл хӑйӗн пурлӑх йӗркипе йӗркеленсе малта шӑнса пӑрӑнать. Ун пек чухне вара эпир хамӑрӑн атте-аннесен пурнӑҫӗпе, урӑхла пулсан хамӑрӑн чӑн-чӑн пурнӑҫпа мар урӑххисен, пире урӑхла чӗнекеннисен пурнӑҫӗпе пурнӑҫланса вӗсен пурнӑҫне, историне, вӗсен хуйхи-суйхине хамӑрлан хамӑрӑнни хамӑрӑн пеклентерсе пурӑнма пуҫлатӑпӑр. Чи тӗп, чи усал япала шӑпталӑп ҫакӑнта-ҫаках. Эпир хамӑр астӑвакан истори тапхӑрӗнче нихӑҫан та нимле халӑха та аттелентерес, аннелентерес темен, тапӑнман, пусмӑрламан. Ман шутпа пирӗн халӑх чунне ӑш-чиккине пушатса пӗтернӗ пек туйӑнать спорт чухне. Тӑван чӗре вӑл тӑван хӑйне евӗрлӗ рубеж, хӑйне евӗрлӗ рубикон. Хӑшпӗрисем чӑваш чӗлхи пӗтет тесе калаҫнине илтме пулать. Ман шутпа ку пач та тӗрӗс япала мар. Ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗре ҫитсе те пурӑнакан чӗре чӗлхе пӗтме те пулман та пултараймаҫҫӗ вӑл. Чӗлхе пӑрӑна чӗлхе пурӑнӗ те, анчах та вӑл хӑйне ӗссӗн пурӑнакан чӗрӗ чун мар, вӑл халӑхра пурӑнать. Урӑххи пирки калаҫмалла пуль кунта. Пурлӑ пӗр-ха эпӗр хамӑр, ҫав шутра акҫанкӑна ларакансем те. Килӗшӗ-ха пире чӑваш пулса пурӑнма ӳлӗмре. Чӗре вӑл пирӗн ӑшчикре, пирӗн чун-чӗрере анчах чӗрӗ пулма пултарать. Чӑваш халӑхӗ наци, культури, чӗлхе пирки шухӑшлап, вӗҫӗмшӗн тӑрӑшак тени вӑл эс ку тӑвана чупа, тӑван патшалӑхра тӑван чӗлхепе калаҫа аймасассӑн пуш япала пек анчах тӑрсӑнма пултарать. Эп хам тӑван ачасемпе хам тӑван чӗлхепе калаҫса иккӗн туйса пурӑннӑ чухне тин чӑваш чӗлхи чӗрӗ пулма пултарать. Пирӗн, паян пирӗн иртнӗ ӗмӗрте Чӑваш патриархаллӑх обществӑран урбанизациленме пуҫланӑ чухнехи чир-чӗртен хӑпӑнса пӗтмелле. Тӑван чӗлхе, тӑван халӑх пирки ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗре тивӗҫлӗн

Ҫук, аван.
Аван, питӗ аван.
Чӑвашланса культурланмалла, чӑвашланса цивилизациленмелле, чӑвашланса этемленмелле, чӑвашланса чӑвашланмалла. Хамӑр тӑван патшалӑхӑмӑрта эпир чӑвашсем хамӑр йышпа та, хамӑр потенциалпа та доминантлӑ халӑх. Хамӑр хушӑмӑрта эпир кунта ӗмӗртенмелле тӗпленсе пурӑнакан халӑхсем хушшипе халӑхсемпе хутшӑнса, хӑталанса, тӑванланса пурӑнатпӑр. Тутар чӑвашла, Чӑваш тутарла, ҫармӑс чӑвашла, чӑваш ҫармӑсла текенни пирӗн аттесемшӗн те, хамӑрӑншӑн та хӑнӑхнӑ япала. Эпир пӗр-пӗринпе интеграциленетпӗр. Интеграциленнӗ те интеграциленетпӗр. Анчах те хӑйне вырӑс текен халӑх представителӗсем тивме пула пирӗнленес ҫӗнех интеграциленех марччӗ. Ӗмӗр-ӗмӗртенпе пирӗнпе пӗрле юнашар хутшӑнса пурӑнатпӑр пулсан та чӑвашла виҫӗ сӑмах вӗренме хӑю ҫитереймеҫҫӗ пуль тетӗп ӑш-тӑн чухне вӗсене. Ҫавӑнпа пирӗн вӗсене хӑюллантармаллах, хӑюлланчӗҫ, хӑюллантарчӗҫ. Ҫавӑнпа та пирӗн наци юхӑмӗн ҫывӑх вӑхӑтри тӗп тӗллевӗ тӑван республикӑна тӗпленсе пурӑнакан хамӑр хамӑр йӗри-тавра халӑхсене чӑмӑртаса, пуҫтарса вӗсене хамӑрла маттурлантарасси, культурӑлантарасси, цивилизацилентересси, этемлентересси. Республикӑмӑрта чӑваш чӑваш пек, тутар тутар пек, вырӑс вырӑс пек, еврей еврей пек, ҫармас ҫармас пек тата ытти халӑхсем хӑйсем пек пулса пирӗн чӑваш обществине интеграциленсе хӑйне ирӗклӗн те телейлӗн туйччӑр. Хамӑн сӑмахӑма вӗҫлесе ҫакна каласшӑн. Ҫак идейӑсен чӗрӗ чӑваш халӑхӗ пурӑнать, чӑваш патшалӑхӗ пур. Паян та, ӳлӗмрен те эпир ҫӗклене, ирӗклӗх ялавӗ чаплӑн явлаштӑр. Сывӑ пултӑр чӑннипех те федераль йӑлтӑр Раҫҫей. Сывӑ пултӑр пирӗн тӑван республикӑмӑр, тӑван халӑха мухтав, мухтав, мухтав.